Avuxeni i Nhlekani wa ripedi swi ta ya ku mi langute video leyiwani nkarhi muni or la ka chanele nkarhi muni ni vuye nakambe hi part two ya Red house or Red room xin'wana lexi endlekaka le ka ndhawu liya. lexi vanhu va yaka va ya va xavisa ripfumelo ra vona or va xavisa mikwembu ya ka vona or va xavisa ngati ya vona or va xavisa swirho swa vanhu va ka vona kun'wana loko i fika ka ndhawu liya va ta fika va ku byela va ku okay rifumo hi ta ku nyika mara loko i ri munhu wa xinuna i fanele i hamba i kha muroho na mhana wena or sesi wa wena or makwavo wa wena or wun'we wa rixaka ra ka n'wina loyi mi kumaka ngati ya wena na yena ya fambisana laha ni vulavula hi hi hi hi n'wana papa wulu or n'wana papa tsongo loyi mi tiva ku wena na yena mi ngati yin'we kumbe va ku famba eka khamu roho na papa wena or buti wa wena or n'wana wena or ndzisani ya wena loko a ri munhu wa xinuna hi kona hi nga ta kota ku ngetelela risimu leriya hi ku sacrifice ka kona swin'wana swa kona hi leswi mi kuma ku loko mi fika le naswona va swi lava swilo leswi xin'wana xa kona loko mi fika le tanihileswi ni nga vula ka video leyi nga hundza na mhaka ya ya ya ya xivelekelo va yi tirhisa ngopfu vanhu lavaya va ta ku byela ku okay hi lava xivelekelo xa n'wana wa wena loyi o ka u nga si tshama a ya le.

loko wena xi ku byele ku okay i fane i khame rona n'wana wa wena wa xisati i fane i make sure ku loko swi vona ku okay n'wana hi loyi wa kula wa kula i ta famba i make sure ku van'wana u kuma ku every village ma ni twisisa i famba a a siyetela mbewu i twa va ku that guy i na mali i xigwili mara ha vana va tate layini i close to ma twenty wa vana va vanhwenyana. ma ni twisisa or va vafana wa swi tiva ku yena for the next twenty years swilo leswi swi ta n'wi vuyerisa hi yini swi ta n'wi hakerisa hi yini loko a ri munhu wa xisati i ta maker sure ku ri close to five difference five provinces a hi nge south africa ma yi vona yikulu njhani i maker sure ku i va na boyfriend those boyfriend i famba a kha a teka vulombe a fida swilo leswiya swa yena leswi a nga na swona tanihileswi ni nga vula loko i nga kuma ku va ku nyike nyoka or va ku nyike ximanga or va ku nyike kondlo or va ku nyike xikhofo ku kota ku feed-a swilo leswiya ku swilo leswiya swi kota ku nwa vulombe lebyiya or swi nwa ngati liya ku ri risimu ra wena ri ta kota ku nyanya ri kula ri ya mahlweni tanihileswi ni vulaka swilo leswiya most swi lava laha i kuma ku ndhawu ya kona la xi ka xiyimo xa kona ku halaka ngati xi kota ku teka ngati liya ma ni twisisa se vo tala i kuma ku. va famba va endla swilo leswi va swi tivaka okay mina na xiphiri xo karhi na xihundla xo karhi loko ni endla swilo leswi a ka vanhu a ni lava ku swi tiveka ma vona se risimu leriya ri kahle a ri kahle ma vona i kuma ku na mafumelo ya kona hi lama mo ku hlamala ku hlamala na tiko. vanhu va hlamala ku munhu loko wa ni ripfumelo leriwani hayi something wrong ma vona ripfumelo ku tsakisa ripfumelo ra lava nga dyondza mi kuma ku munhu i na nyiko ya yena van'wani va nyiko tinyiko to aka tiyindlu van'wani swo weldela swilo van'wani va va tirhela vutirhi ya leya ya ya mavoko yo ti tlilinela kwale mi tihofisini vu security van'wani va ya ti-TVET college. van'wani va ye ka swikolo swi swa ti-training center va dyondza mintirho ya mavoko van'wani va ye tiyunivhesiti va va va haya va ri ti-degree na ti-masters na ti-doctorate va ri na swilo hinkwaswo van'wani va ti vuyela na swo switifiketi sweswo ivi munhu a ya ya ti hanyisa hi swona leswiya hi swona the best ku hava na siku na rin'we munhu a nga ta ta ta ku tekela swilo sweswo hikuva swi tiva ku loko pfuka mundzuku nampundzu va ku wu cela khampani ya pfala xikwembu xi ku nyike nyiko yo karhi kona yi tirha hi mavoko i ya ya thoriwa kun'wana mara leswiya yi kuma ku loko se ku fike nkarhi i hete maxaka i hete vanhu i hala tingati ya vanhu vo tala se swi herile ivi xi lexiya xi ku byela ku sweswiwani ni lava ngati ivi u kuma ku wena wa ha swi tivi ku ngati ya yi kuma kwihi a yi ko ku sungula ku munhu u kuma munhu se sungula ku famba a rhwalela maphepha munhu a sungula ku hlanya ma ni twisisa munhu a nga ha tivi lexi a xi endlaku se i kuma ku wa ha ri hava na nchumu munhu yaloye u famba hi minkondzo lomu xitarateni ku hava na swimbalo i hava na nchumu loko a ri munhu wa xinuna u kuma ku i famba hi xiburukwani a kha a pengapenga na ndlela leyi hinkwayo loko ri munhu wa xisati na yena swi va tano ma ni twisisa van'wani va tsutsumela byaleni u kuma ku munhu se i famba a nwa na byalwa byi bya bya xintu ivi na vanhu va swi vona ku a se ripfumo ri tlhatlhekile i hete maxaka wa ha ri hava lexi a nga ta sacrifice hi swona. vanhu va ka hina swilo leswiwa swi dangerous too much swi na nghozi na swi tiva van'wani lava nga kona va swi endlaka swilo leswiwani lava nga kona timbilu ta vona va ri munhu loyiwani i vulavula no sweswo i vulavula thyaka ni vulavula ntiyiso lomu la ta ni zonda mi nga ni zonda mara ni mi byerile ntiyiso red house red room ku famba ri khendla khendla a ri kahle vanhu va ka hina a hi ti hlayiseni na khensa ku va mi langute chanel dankie.